Ӕхсӕзӕм сӕр Ӕфсымӕртӕ, исчи тӕригъӕды куы бафта, уӕд ӕй сымах, сыгъдӕг удӕн коммӕгӕстӕ, ӕвӕлмасӕй раздахут раст фӕндагмӕ. уыимӕ кӕсут уӕхимӕ, цӕмӕй уын тӕригъӕд уӕхи дӕр ма сцыбӕл кӕна. Иу иннӕйы царды уаргъӕй бахай кӕнӕт йӕхицӕн, ӕмӕ афтӕмӕй сӕххӕст кӕндзыстут Чырыстийы ӕгъдау. Ницы уӕвгӕйӕ, йӕхицӕн цыдӕр ӕнхъӕл чи у, уый йӕхи сайы. Алчи дӕр кӕсӕт йӕхи хъуыддӕгтӕм, ӕмӕ сӕ кӕйдӕр хъуыддӕгтимӕ ма барӕт. Уӕд йӕхи хъуыддӕгтӕ цавӕр сты, ӕрмӕст уымӕй раппӕлдзӕн йӕхицӕй. Уымӕн ӕмӕ алчи дӕр йӕхи уаргъ ахӕсдзӕн. Хуыцауы ныхас кӕмӕн амындӕуы, уый йӕ алы исбонӕй дӕр хай кӕнӕд ахуыргӕнӕгӕн. Уӕхиуыл сайд ма ӕруадзут. Хуыцау хынджылӕггаг нӕу. Адӕймаг цы байтауа, уый ӕркӕрддзӕн. Йӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕд ӕфсадынӕн чи тауы, уый ӕркӕрддзӕни мӕлӕт. Уд ӕфсадынӕн чи тауы, уый та ӕркӕрддзӕни мыггагмӕйы цард. Уӕдӕ ӕвӕллайгӕйӕ аразӕм хорз хъуыддӕгтӕ, уымӕн ӕмӕ кӕд нӕ хъару нӕ асӕтта, уӕд йӕ заманы ӕркӕрддзыстӕм, цы байтауӕм, уый. Ӕмӕ цалынмӕ рӕстӕг ис, уӕдмӕ цӕй ӕмӕ алкӕмӕн дӕр цӕуӕм хорзы, уӕлдайдӕр та уырнындзинад мах иу бинонтӕ кӕимӕ скодта, уыдонӕн. Уынут, мӕхи къухӕй уӕм цы стыр дамгъӕтӕй ныффыстон? Ӕддаг бакастӕй цы зыны, уыдӕтты фӕрцы йӕхи равдисыныл чи архайы, уыдон уӕ сунӕтыл уымӕн ардауынц, цӕмӕй Чырыстийы дзуары тыххӕй ӕфхӕрд ма баййафой. Уымӕн ӕмӕ сунӕт чи кӕны, уыдон суанг сӕхӕдӕг дӕр не ххӕст кӕнынц ӕгъдау, фӕлӕ архайынц, сымах сунӕт куыд скӕнат ӕмӕ уымӕй сӕхицӕй куыд раппӕлой, ууыл. Мӕн та мӕхицӕй раппӕлынӕй Хуыцау бахизӕд. Раппӕлдзынӕн, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы дзуары тыххӕй кӕй хъусын кӕнын ӕрмӕст уымӕй. Уыцы дзуары фӕрцы мӕнӕн байтыгъдӕуыд дуне, мӕн та — дунейӕн. Уымӕн ӕмӕ сунӕт скӕнай ма скӕнай, уӕлдай нӕу, ахсджиаг у ногӕй райгуырын. Ацы ӕгъдаумӕ гӕсгӕ чи цӕры, уыдон ӕмӕ Хуыцауы Израил хайджын уӕнт хорзӕх ӕмӕ фарнӕй. Нырӕй фӕстӕмӕ мыл уаргъ мачиуал ӕвӕрӕт, уымӕн ӕмӕ мӕ буарыл Йесойы хъӕдгӕмттӕ хӕссын. Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уӕ уӕд, ӕфсымӕртӕ! Амен.